ku tsala buku na na eh va ri mani ku na wa vuhlamberi wa vo ah eh wa ta lava ku ndla yini eh ni twe ku lava ku tsala buku ni ku no problem eh, cataract hi leswi a mi nge papa hi eh, xitsongo ni twe ni tshemba ri karhi bifa tshemba na eka ni ku na tihlo na papa a ri vula zayi ya wa vo mm. This thing that there's someone in your family, I don't know whether a sibling who's blind as well. Yeah, there's my young brother. One Rami of God out on the level negative.
muwatani sweswi mfana mi we u kuma u ri munhu u rhandza ku vavasati vana A ni rhandzi vavasati.
u rhandza yini Ni ku ni ye exikolweni. Mama mi nge ku byeli ku ma ye exikolweni so. Yeah, mama pastor na was four. uh, my dad passed when i was 15 by that time a ni nghena xikolweni xin'wana va ri i rin'wini school for the blind xa mabofu oh. so mm-hmm. mabofu i rito ra xitsonga ro vula ku vanhu lavo ka va nga voneki loko ni hlamusela eh, hi xilungu va ri blind ku na lama mo twa ingaku loko va ku blind swa antswa than va ku bofu

Uh, fine, thanks. What about you?
ngipfukile um loyi nga na eight ya ni mbenzani vuya ra vumbirhi la chaneleni that's why mi ni vona ni nga ri excited a ni vi excited hi vanhu vo vuyavuya that's why na loko munhu a tekiwini se a va xivuya i don't get excited about that because hi va hi n'wi tiva la ka ku vuye so he's no longer a guest he's a home boy uh, eh, but

at ndakuguide because ani mina na swi tiva ku yerile kwihi Yeah. to where you are today wabo na other things about life nje your, your perspective uh, but nitalava hi va na a background ya ku wena hi we man still share that information because very crucial ka lava nga ta yi vona sweswi va nga va nga yi vonanga

Na ku pfuxela na ka mutiyani mpfhukeni. Pfukela ya njhani? Eh just for an overview munhu loyi ni nga na yena a ngo mbala madimasi hi mhaka ku rhandza madimasi is blind literally. Uh, we had an interview if u lava ku yi vona you can just comment they will give you the link uh, about much much more detail about his background but I would like you to share like in brief ku iwe mani and stuff. Anibali madimasi mhaka ku ni blind. Mm -mm. Mm.
But like, and it are other blind people who do not wear glasses, sunglasses mm. specifically. Mm-hmm. Nimbalela kuni affect we moya na down. Na light.
That's all.
How so?
How does light affect you? I condition ya melo kuni face ango light and kumbe damp or ni bongo vimoya. Mm. Eh, so laku ndatwa kuba. then solution ku ni va na ti-class to minimize those uh, chances ya ta ku twa ku vava all right uh, give a brief background of your life mm,
uh, brief background ya life ya mene my vava ne mm -hmm. i ku i have lived time mm. even life before i was born mm. and i lived after

eh, a, a, I was born eh, kun'wanyana ku halanyana uma 1980 uma 2000 mani ku hala okay, no, I was born Kamalamlele at this other neighborhood. It, it was an informal settlement, Waborulani.

Uh, I think I was a blessing because I'm still a blessing. Uh, ku kula ka mina swi nandziha swi nga nandziha you know when you're suffering you never see ku wa suffer mm. until you get what you didn't have by that time mm. swi fana vanhu va pfumala ku byonga va swi tivi va byonga mm, mm. one to six nkomo pfumala byonga e
loko ku ku pfumala byongo hi va hi ka vula ku um you are not capacitated oh, okay.
yeah um ku va capacitated hileswa swo e wa xota xota ka swo tala emihleketweni ya wena loko ri memory card hi ta koho se cheriwa tinsimu okay so
yeah and uh, I went to school Xitlhelane junior primary I went to school Xigalo primary school eh, ni rhandza xikolo so that's why ni nge swi siku ni ye exikolweni mama mi nge ku byeli ku ma ye exikolweni so ya mama mi passed when I was four Uh, my dad passed when I was 15. By that time, angena xikolweni xin'wana va ri i rin'wini school for the blind xa mabofu oh. so mm-hmm. mabofu i rito ra xitsonga ro vula ku vanhu lavo ka va nga voneki loko ni hlamusela eh, hi xilungu va ri blind ku na lama mo twa ingaku loko va ku blind swa antswa than va ku bofu and it's one of the same oh, so, yeah so yeah uh, it is not offensive

In high school, I was a debater, uh, and I was on that sport. But when I was growing up, I ran that ball, logo na bono, I ran that tlanga ball. I was a good player. Eh, la manga tlanga tlanga na mo kwa na makaya, maelele kwa na mo matlanga tlanga so. Marco kwane, you know the background.

this is our parents tax hi hakeleni xikolo one two says Yeah. although papa mhaye tshama hi hakela tax in a form of in, income but i knew ku ri ku na value added tax leyi nga increasiwa by now again after yeah a hi humeni ka ka swona swa hi swa hi kwatisa leswi Okay. and yeah

so yeah i was that good academically eh, kusukela a grade ten ndzana ta grade twelve ange a swi kala ku ni tluriwa ni mm. tsundzuka ingaku ndo tluriwa theme yin'wana vabyavabyanyana eh, mara swi count mm-hmm. mara a ni nga rhandzi competition at the same time a ni rhandza ku dyondzisana na un'wanyana eh, we passed with hundred percent in my class course uh, i was a person loyi a lava ku dyondzisa van'wanyana so for you to pass well loko u ri ku ha ri xikolweni

ya so ni nghene da xikolo a ni studa LLB Mm. leyi nga yimela Latin Legum Baccalaureus mi ve mi swi krema he a ni endla LLB in laws Latin Legum Baccalaureus Eh, a hi nge vanyimu swi yimele yini ya ya swi vula ku bachelor of laws i xilatini hi hi mhani wa a wu nga ta xi tiva xilatini so u to xitulu xa kuyini xilatino i ku ni endle llb
leyi nga na xilatino ni okay so ya ni pasi na ni nga dlaya hi ku pasa varsity guys i don't wanna lie cause uh, i think i was grown up you know meeting a lot of uh, challenges and having to fight those challenges but a ni meka sure ku ri ane no matter what i'm not going back home na bag ya tingana mm. wabo mm. uh, mme ka sho kunapasa if it needed me to sleep in the library i did that sometimes uh, plus na covid-19 for mina ne it was very hard ku dyondza ka covid-19 and then ve ni realize ku am a bad learner loko dyondza ka tlasi leyi nga na vanhu vo tala um in comparison loko no dyondza ka tlasi ya vanhu va twenty or or eight so there's a reason why vanhu lava nge le ka private school va pasa ngopfu ku tlula lava nga le ka public school hi ku va dyondza va ri in small numbers mm. a swi vula ku va tlharihe ngopfu mm. you understand like a teacher has a chance ku va a communicate na munhu un'wana na un'wanyana at the time okay so i wish our public schools can improve ti tala if it is possible and then eh, vana va nga vi congested ka one place eh, swa one place yeah

lexi heti hi 2023 a ku ri lembe ra ntirho telele mhm. and then because uh, uh, i was that guy loyi a ri na all funding mm. uh, from uh, phalawurwa mining company whereby they had hunted me loko ni huma ka grade twelve loko pase kahle guys they don't like ku ri if you shoot the sky the, the scars ne uh, there's a possibility ku ri uh, swilo leswa swi wela van'wanyana ivi va ta va hlohlonyiwa and then they will make sure ku va kuma nambara ya wena no matter what va ku fonela a ni swi tivi ku va PMC I overheard ku ri va kume nambara ya mina ka Capricorn oh wow and then va ni fonela va ni byela ku ta na for interviews I didn't apply for a bursary um mina throughout university a ni dya kahle a ni ri xapu.

ka yena eh, ku hava yini i will try to do that uh, yeah and i will do something each and every time when i get money so i took my money loko ni ka ni hola ne Mm. ni registara nakambe na uj because i work as a labour practitioner Mm. so i went back ni endlini labour law ka uh, within llb as a course

this guy i na um three hundred thousand in his bank account mm. u kuma ku khome three hundred rand u hlangana na yena and then u fika u n'wi xavela bega ne mm. you are bringing value that guy will never forget you so people are stupid because munhu un'wanyana i na five hundred thousand or three million ya leyi a nga na yona va lava leswi a ve nge i vudyelo eh, they will never get anything out of that they just uh,

I publish-iwile i publish-iwe kwini ti kotsa ku xana so hina hina hi hanya ku swa swi tiva swilo leswi wo swi tiva njhani. Ni tshame ku na mulisa wun'we wa chomi ya mina a nga na albinism a ni phungela blind na ye va ri i nhlamulo chauke ra hala side ri dume ngopfu so we were driving hi movha wa ndzisana ya mina a ne ka malandlelo kun'wanyani kwala ti-cross-ini xindzani xa xi fika xi yimisa movha. Mm. swi va he u mhani he mali muni Mm. wa twisisa Mm. swi va mara na vuya sweswi so Se a wu nga naveli wena no ansama because i don't think ni munhu la nga xavaku sex uh, for now uh, i'm not for ready now for I, lo- that. I love that for now yes uh, because i don't know maybe hi ta va na strike na vavanuna hi ku ha lava vavasati mhaka va lava ku yi twisisa mm. hi ta xava kunene
mara etiya eh, jokes aside

i mali ya le P_M_C ku na vanhu lava a va ku ni le ku nyuheleni by that time loko we u hi hlangana maybe if you can get a picture ya mina before a ni ri xilendza ngopfu hi mhani vava ko va ku a person must develop a ni nga ta tshama ni ri munhu wa ni then people will gonna take me for granted sometimes swa laveka na ku loko ni fika ni tshama ka.

correlate you know mm. yeah you must be healthy that's what i can say mina i always do check-ups uh, for for anything mina ni chavisa to vanhu ra mina va fika va tlawa va ni byela ku negative
n'watanga swi swi mpfana mi we u kuma ri munhu u rhandza ku vavasati vana a ni rhandza vavasati u rhandza yi rhandza vavanuna vavanuna
okay ni rhandza munhu un'wana na un'wana mm. mara for romantic relationship fane ni munhu loyi a rhandzanaka na vanhu va xisati mm. mara a ni rhandzi va vasati oh, okay fine naswona swi ta swi nga bihangi loko rhandza vanhu vavasati oh,
vavasati okay eh uh, we're going to have a lot of back and forth now mm. uh, you lost your your mother when you were four Yeah.
Oh, when you were in grade four? When I was four years old. Eh, in, in, in reality, yeah, there are some memories uh, that I have uh, mm. of my mom, mm. but they are very much limited. And then, um, mara nkoka wa mhani vuton'wini bya wena as a wu kula a wu a wu a wu twisisa ku fikela kwihi a ni wu twisisa swinene um eh, Ndo vhe vhu dzwa kwa me author ne. Mm. So I'm an author of a book uh, titled Visionarism. Yes. Mm. Although eh, vanhu havashazi leswi swi expectisa swo cause vanhu vo tala a va twisisi nchumu mara va xava tibuku still eh, mi va ni hlamarisa Okay. imagine man you impart all your knowledge into uh, you summarize it into maybe 100 pages but still people don't want to buy so that they learn kore Without going to school maybe I can impart my knowledge but a swi siki so mhani nkoka wa vatswari mfuane mm. eh, wu kona but someone must find a coping mechanism mm. e my baba mm. maybe you are 35 ane eh, it's an example hawa ni kombela ku la swikombiso swin'wana ni nga swi endli maybe maybe maybe i'm 55 mina ne ya wena ya mara hi vanhu va hosi na ha fane ni rila ni ku mani mina guys if you are 18 and then we're at grade 12 you start getting that 350 go and hustle so eh, a hi timhaka ta ku rila i timhaka ta ku you know like a hi nge sweswi mina mhani va wona ye ivi va vuya va khome tizimba and then yo hambi to ve tikhome n'wana fika ku nyika nawe a swi fana
Kwakwa mhai tshama yi loko ya hanya ne mm. a yi tshama yi yi tsandeka lera ro we didn't see that uh, void mm. or uh, mana va kona mm. and nina vo haha ni mhai vava mm. eh, ah, lavula ah. oscar makamu ku va eh, leswi a hi xitsonga va i swi dumaku ve ri va hahani va loye mm. ya so loko ska yimbelela la i timhaka to phusha tradition mm. not ku ri va hahani va loya pese ku va ku va hahani va jealous and va navelela ngopfu vana vuboto vo swa kahle and swi fika swi twala nga ku se vo loya mantisisi eh. a ni ri na hahani e eh, mavava and na vavi va lova same with my dad she was uh, acting as my mom full time Mm. Eh, and other women want to kuna vosati mm. that's why kumtswara wa won'we and you'll be a stupid woman ever mm. eh, ku va u nga koti ku hlayisa vana va eh, n'wansati un'wanyana because you know the pain na hi tiyi pain yaleyo but mm. I, I do wanna uh, experience that pain you know sometimes no loko ku ni le ku drafteni ka police ne mm. ivi va ku uh, six weeks after uh, delivery munhu a nga vuya ntirhweni mm. like I, I ask myself ndzi ringeta no imagina ku va va ka va twa yini sometimes and I will never feel that day but wena un'wana swa ha ku tsandzeka ku twisisa ku u fanele u contributa ka ka ku kula ka n'wana un'wana na un'wana because u hi tixela misava wena ka swo swi mm. copeta nga twisisi a ni swa swa swa ku delivera ne swi nga ku chavisa a wu swi tivi ma ni ku byela a swi vanga hikuva loko a swi vava a va nga ta tlhelela va tlhe va endla masangu futi a hi swona bibele yi te swilo leswa swa vava mm. and na vo vavasati ne mm. swi ku va vula ku swa vava ku na lava tswalaka hi ti-c section and whatever but Even if you wanna imagine the pain ku va ku ri swilo loko swi nandziha ni kumbe ku kurisa vana vana va nandziha heyi I mean nga hleki no kombela mara swilo loko swi nandziha ne you can do it again and again even in pain there's joy in pain ya eh, that's why va ku mihleketo ya munhu eh, the part leyi processaku pain is the same part leyi processaku pleasure okay ya una point kwalani mm.

Eh. munhu un'wana na un'wana buti wa mina munhu un'wana na un'wana i i mutswari wa mina so i was left with my uncles uh, the, uh, the uncle that uh, i related with a lot Mm. uh, he was not afraid to tell me anything he was too traditional he was historically uh, smart ane Mm. ku ri a ku ri ngwanya yin'wanyana yi endla na leswi va ve nge mipaxi leswa swo swo tlhava leswi va swi tirhisa hi vuxaka zulu khale Yeah.

That was the last man standing and a va ko van'wanyana not that I disrespect them but that guy is then that I felt pain ya ku loveriwa than lava van'wanyana mhani a mi tina ku swi vava ku fika ku ku loveriwa mhani and a na ha swi naveli navelela vana mi va wana mhani

dlaya khomba hileswa swo yo hi matlhamuri swikolweni ni dyondzile mara leswi a dlaya khomba leswi a ni swi tivi u fanele u tiva anything a little thing about everything ka ta yi condition u tiva tingani mara
I mean, tiva sex ya so you must know a little thing about everything ya loko munhu a fika ku byela hi a ku byela ku what is mathalagi u fanele at least u vulanyana what is mathalagi or u twa ya Yeah, metallurgy na yipini. wa twisisa Mm. at least you know some eh, eh, you know a bit of something out of yeah mara you must know a little thing about everything is then that will say you are smart Okay.
so glaucoma i condition leyi ya ku u kuma ku matihlo ma huma tele mahlo wa twisisa so he went through the treatment and then uh, va kota ku solva solva ne until he grew up mm. and then he lost his sight uh, maybe later on after loko mi ni lahlekele hi sight maybe i was a test uh, ku ni va vona munhu wa blind so that he can come after me so i can lead the road mina ni tswalweni ka ni vona maybe until late and then ni affect by cataract which is uh, uncommon a swi tolovelekangi ku munhu lontsongo a kuma uh, that infection va ri cataract mm. uh, cataract hi leswi a mi nge papa hi xitsongo

Infection liya yi affect vanhu lava nga na vo ma forty years ku ya henhla and so mina I had it ni ri under somewhere eleven, seven, nine I don't know ku ni yi kume rini mara ni ve ni kuma ku ni na yona and then yi affect-a matihlo ma mehe. Lerin'wanyani tihlo the oculus dexter a ni swi tivi ku rona ri affect-eke njhani cause oculus yi ni size yona ntsena a yi affect-eki. Mm. so ni tikuma ni va blind and then loko ni ya ka doctor ni fika ku a bot um yanani ka special school a va ha zange va lava ku ni operator the other eye va operate one eye long time ago and then the other one was one second va blind and ka hina ku ri a ma ha livele a va nga ta yisa mahlweni va ka ti-private hospital ene hi mina ni nga na medical aid wo sungula ka hina so loko va hi rivheza nkarhi a ni ta ti yisa ka doctor ya private maybe they could have done something sweswiwani a ta hi ka vulavula ni ka ni vona mina

and what a why hey what a why mm. i mhaka ku ni na privilege ya ku i've never been in your situation wandisisa mm. mara byo ku hey mina ku munhu u fanele n'wi vona ku njhani sasekile bini ku mina wandisisa that's why ni ku swi xivutiso xa how do you visualize a person yeah mm.
okay eh, xa kwa ne mm. eh, mani tshama jona maybe u jona chat to tala to biha eh, ya sweswi mani ndzi tshama jona mutsi yo tikisa kwa ti vona hey mama guy ntsi pa street mara mani tshama ni jona na jeri la nga ta ku yi bini eh, wa ndzi eh ba sa se ke ku dlala na jona wo

na mina nga famba hi byona and I've achieved a lot na ri ntsongo you know mm. I ate enough money like I've lived life ku ya wena no ku ya mina wa ri ntsongo ntsena obviously no no no no life. I still wanna live more so that I can impart to other people I like that thing ya ku maybe ni ri kaya ku ta n'wana lava career guidance mm. eh ku ta munhu a na twenty six point a ku i la ku va loyana

tihlangiseni ni kombela mi tshika xikimi xexo a nga pfumeli mina ka nga twisiki la va byela ku fana lava la le ka landlord
okay mina what i will tell the young people is that guys do not give up on yourself take the following steps you will be successful number one know yourself number two do not wait for someone's validation number three dyondzani xikolo
mi nga yimeli ku munhu un'wanyana a ku yini mm. ti tiveni mm. ni ta nkarheli number one na number two
and then loko ni ka mi dyondza xikolo ne there's something that you must know mm. guys a swi bohi loko ku ri ku ho twa nga ku u lava ku va I_T ku ri u ta va I_T mm. specialist mm. because swa endleka vutomi byi ku driftisa byi ku yisa kun'wanyana allow it swa endleka ku ngo destiny ya wena yaleyo because many of you mi fostela swo hambi qualify exikolweni but you can do something else and be successful and your success is not based on the course that you're doing and uh, you know read books a lot of books in your life uh, borekani guys learn something just learn to play a keyboard learn to play a guitar ungapfuki like don't stay without a skill take your phone take yourself videos if you feel like you want to talk like do something about your life that thing will uh, empower you to do something else and that something else will empower you to do something more and then one day tavana the ceo tavo telcom vodacom mtn through you you you can make it as well like kwaba ti limit eh, ti limit ngong advice ha ku kwanja ku advenda score ya swi na nkoka ku ku kwanja ku na ku va dyondza xikolo ne eh va tiva xilungu na swin'wana na swin'wana xikolo hi xilungu hi mavava and xikolo hi vulavula hi formal schooling mm-hmm. papa me

a ni sure ni ku byela leswi
eh, tiva tiva na vana vo tala so they didn't take care of those kids so they needed to find another movement uyabo mm. eh, you were a rapper you quitted why uh ni vone ko a swi na mali and uh, i'm still a rapper Aye, you are a former rapper no i'm still a rapper mm. uh, when i'm alone i rap

okay ka Xitsonga hi na swihluke vokokwani Chauke swi lava va nghena xikolo va dyondzeka swin'wanyana va tshova na tsona va khongela xo Xikwembu xi va endlela swa kahle va hi endlela swa kahle hi lava ku basa va hi susa vungwahi hi nga vi ni kwahle ey God okay . kok wanderan ngambil paper lah oke at least for a minute kok paper lani mi yelani twisisani timhaka hi leti vutomi kahlekahle bya jikajika ku fana na vhilwa you never know va ri mpfilo wa mpfilwa wu sukela mpfilweni you will never know swilo leswiwani swi nge hisi swi nga humi ndzilweni I'm done. I tintsila swa ku yini? Mpfilwa-mpfilwa wu sukela empfilweni. Sorry. I Xitsonga swi komba ku hileswaku nge byi sukela ensinghwini. A no tiva xilungu ntsena vanhu va ku se hi Xitsonga a ne hi le makumu dictionary. Swi vula ku ri a ne i wena hi mhani vava mahanyelo ma wehe ku a mi kuma kuma ka n'wina.

we needed this moment ka, ka south african politics and we just mm. I'm, i'm not drifting kusukela ka, ka hip hop ndawo so that moment was good people my baba tambisa ka loka lava yo mm. uh, but they sold out and my baba to why ne mm. hip hop uh, or rap mm. not trap a vekeng bo bo trepara saeteng e tla ya ka bona ne eh, and a vekeng la bo trailer saeteng e tla ya ka bona but rap ane my baba ne it is a poetic uh, into uh, a beat and a rhythm mm. one to just mm. so when you take a beat

Ku va u nga ndlari simu ra Xitsonga ri helela without putting English. Ko va timhaka ta ku we reflect the society we live in. Na mina we loko hi kha hi bula hi nghenisa na English. It's not that swo boha, a swi bohi. I can write a song ya Xitsonga with rhymes, with punch lines, you know, real punch lines without.

Also I I I went to listen to Rooks after loko ni twe interview i huma hala ka hina muyisa lwa na ku hina le ka vota wa loyi mm. eh, i huma opposite eh, of the street or road r eighty one i huma road esi luma ka xidana actually huma ndhawu yini kahle kahle mm. so ni ve na yingisela album ya yena ne mm. so is also doing good and

I'm no more selling it wide until I see actually I've uh, tested something nge swi koti ni famba ni ye marhenkeni ku ya buku ni xavisa buku hi le buku tsonga people do not wanna read or uh, south africans are not ready to read unless you are a clown like who?

University of Limpopo. Ni va Alco kwa. Yeah, yeah, she's a friend of Alco and he's a field rapper. Yena u ka nga swi kota laha u fana na yena. Eka tin'wana ku va u field le chako wena.
Etian, swi lava hi just let's become human beings now, ne? Yeah, I'm a human being. Always. And then lava ku tsala buku na na eh, what am I? ku na wa vuhlamberi wa vo Ah, eh, wa ta lava ku ndla yini eh. ni twe yi la ku tsala buku ni ku no problem tsala buku and then we'll edit and then hi ta swi khipha authentic Mm. hi ta publisha because uh, i'm pushing this publishing house Mm. or uh, also like i want to buy printing stuff so that next time i just print books Mhm. Mm, then uh, i want to help a lot of authors lava va phela munhu i twa nga ku tsala buku is something swi endleka ku hasla misava ya swa vona ya those ones so a ni lava ku yi pfuna ni loko swi endleka hansi ka misava la mayini kumbe njhani i mean maybe i swilo swi nga endleki kona laha henhla on the surface where we are oh, okay ya ivi na le mayini leswi endleka ku hansi ka misava ni na wa swi tiva ni twisisa okay so eh munhu u tlanga ku vanhu vo nghena a fika wa tlakula yiribye van'wana loko va rhoxa hehla mm. wa twisisa mm. ya so Ni kume nambara ya yona nkuna ka ka ka ka Sol Makamu after loko yi interview-we hi Sol Makamu. Ka Sol Makamu YouTube channel. A a ku nga ri ka YouTube a ku ri ka ka ni yi kume ka Sol Makamu ka ka number foni ya vona. Ka WhatsApp. Va lo ni sendela.
Se u vulavula na Sol Makamu? A swi bihangi sweswo. A mi dyohi?
I n'wanuna vana. vana va tlhela va va na nsati u ngo le ku yinisa twa kona um ni n'wi twile a swi bohi ku vona swi karhi kun'wana na ku twa swi na nkoka maybe vanhu vo tala va ta va va tlharhile loko a va avoid-a ku vona vanhu a va ta sukela ku yiva swilo swa vanhu loko vo yingisela ku ya mara ne i ni lava ya vuyaka as you I was talking about being human ta ku byela hi nkuna hi mfu oh okay so ni ve nkuna exi u na ni ni ve ni cause a ni vanhu va ta swi expect-a cause it was on a live video loko ni ku ni ta yi pfuna ma vo mm. and ni nga ha yi pfuna but a problem ya nkuna yi too dependent mm. so a yi sungula ku demand-a swin'wana na swin'wana ma vo ivi leswo um eh, eh, swa yelana timali
eya ma vo yi ni kombela nyana yini ni kombela nyana yini swa karhata swo fana na leswiya not ku munhu a nga nyikiwi mali ya mara
trend leyi nga na kokwani ku munhu a ni a yi tengisi a hi wa dependent i ku teka advantage lero ku munhu a reach out of this swilo lava nga duma va twa ku i na mali wa ni twisisa I once wanted to interview this other guy I won't mention his name ni tsundzuka loko ni heta because now we are good.

no nkarhi wo kuma ku it will take nothing from uh, me ne mm. mara loko ku it's a trend ku ri wo kombela mala ne mm. i think swi ku susa e, e dignity so anlavi ku ri ku va na munhu loyi a fambaka without xindzhuti mm. it's a right in our constitution section ten

in your room u tshama na mani loko u pfuka u ya entirhweni what is your life like i want you to give me uh, I rent an apartment where uh, a dorobeni a laha phalavura vomakhelwane valungunyana jovulujawukumakhemumlungu so ya i rent an apartment um eh, kandle eh, a dorobeni mm. ya ni phula ya remote gate obvious so ni na movha ni ni na driver driver wa mina i buti wa mina okay wa vo so that we can uplift each other um obvious at the month end ni fanele endla ku na ya va a tsakile na mina I'm happy and to swim costa. um i na swo la i na room ya yena i na i na leswi a lavaka swona na mina ni na room ya mina ku na bathroom ku na sitting where u do anyway so loko ni pfuka nampundzu hi four ni pfuka ni jima ni na bike ni na ti-dumbbells so fana na ti-seven k g timbirhi i wanna buy ten and upgrade ni ka ni ya henhla so that i can

Ndzi loko ni heta ku la eka geza ra nhlamba ni ni va ka njima ma ivi loko ni ka njima mati ma kufumela ivi ni ya ku hlambeni loko ni heta ku hlamba ni ayina maybe golf t-shirt kumbe hembe swi ya hi ku ni lava ku va ba yini ntirhweni ni dume hi ku mbala a ntirhweni ni dume hi ku mbala ti-suit-i swo fana na sweswo swa ku xiambalo mavona. anele eh,
eh, ni munhu wa hini ni munhu wa swo leswo swo a ni na suti ni mbala wa ntwa sesi mm. ni mbala ni bomba na lero namuntlha mbarini benza mm. loko ni ya ti-meeting ivi ni ya ofisini a ni hi seven o'clock mm. wabo ivi ndifika ndzi ndlula kwa damani ni lunghise tikhompyuta ta mina everything xi va xapo ni cheka ku ri ku hava ti-case um tintshwa loko ku na ti-case tintshwa na hatla ni ti-action a ni make sure everything is fine ku ku sa nge mi dyondzi process ya ku mi nga ta famba mi va tiloyara ti-labor lawyer ta fake okay yeah let's go back let's go back so loko u pfuka nampundzu ne ya um a wu pfuxi munhu a ni pfuxi munhu i mhaka ku u creame that environment or That environment yi installed some way you know ku loko ni famba la ni famba kwini la ku na yini la ku na yini eh i ku loko no tshama na kwala ne mm. a ni lavi ku heleketiwa toilet after after three days ni ta hamba ni ya hi nexe ni tlhela ni va safe eh na le ka hina a va ni pfuni nchumu ni vona ku andihluphi ani mm. ko va ku vanhu loko va maji na munhu wa blind wa maji na mukheguri mm. eh, and i va ku ri yini manto sweswi mm. and a hi va khomeni kahle mm. eh, va imaji na munhu la nga na ninety years mm. so a swi fani na mina mina i kaya ni hlambela ndichini a ni se vekerisa xava a ni se vitana ko wanca ku yi ta borha mati ni ta yi vitana maybe mm. manto sweswi mm. eh, na swi kota ku ti tekela ndichi la yi nga ta va yi ri kona na swi tiva ku ti veketeriwa ngopfu hala backdoor mm. eh, a ni yindlu liya yi developwe eh, na mina ri part of the process oh, okay so kamati nhlamba okay na sweswi wa tirha u hakela movha u hakela driver u xava swakudya hakela na yindlu hakela na yindlu mm. u sala na mali loko u herile yo tala futhi ya ku ni kota ku survive um ni nga tlhela ni save loko ri ku ni kota ku save okay um ni endla swin'wana kaya maybe kaya va xota hi yini kumbe mm. kaya ni lava ku vekela ceiling ni ni ni ni kota no endla na sweswo hi yo tlheisana mm, okay and then um a ku na munhu loyi u hanyaka na yena vuton'wini wesa la I'm, I'm just being serious now ni na toti ni ni na yo girlfriend hi wena hi
mani tirhe mu mention hi vito if no no no no uh not ku ri if na n'wi rhandza ne mm. it is uncertain for now mm. i mean it's not something that uh, i will say i guarantee ku this is a person that i gonna loko wo hlangana hi mhaka va vane na munhu wa mina ni mm. ku ta va ku ri yena and then loko
a ni swi tivi ni vulavula ni loko hlangane hi ta hlangana na lowu a n'wi tivaka wa n'wi tiva wa ntwisisa mm. ya e, e, e, maybe u kuma ku mapapa wani ya fika fika hala ka yena mm. yi nga va tshame yi hlangana na hi kun'wanyana un'wana ku chela tiyaka swa endleka ma ntwisisa mm. e wa yi mbala ni tlisi vo yi chela ndzeni ka golf shop i ku ni ro xaveriwa ni tlisi yona lavi ku yi vonaka

do better i wish to make the world a better place okay mizelo se ijulu ijulu kina kujulu inchini chukwatisa kungopi kutongi
lexi ni kwatisa ngopfu evuton'wini hi mhaka vava ni mm. i ku va vanhu ni va tlanga ku vo va nge swi endli hi voxe oh, wow that is teenagers ya you know you know mutevuli ni ri oh la ku no oh a fo ti high five a nandi se wo ko yo ri ngena so guys you can fix a car yourself mm. mina ni nge swi koti ani i'm limited ka sweswo mm, mm. ni nge drive tax ani but you guys can fix a car yourself you can learn how to do it ka youtube Hey, that's a good point. One to six. Mm. You can fix your phone than u teka 1000 rand u ya lunghiseriwa screen. U nga xava screen xexo maybe 150 rand and then u pfula foni ya wena loko u xava swi swi va swa wena u hamba u ti pfulela foni u ti vekelela u ta vekelela na va ka n'wina i so wish ku ri family yin'wana na yin'wanyana ne yi va na first aid uh, specialist mm. maybe munhu un'wana na un'wana a kaya a swi tiva ku loko munhu u vaviseka ku va na very open wound ku na box leyi nga na ti-bandage and then va tota n'wana inani va n'wi yisa exibedhlele a ri yi safe because ku na sweswi n'wana hi lava ku endleriwa kumbe ku leswi swintsongo ngo imagine me ni ku lava ku hlantsweriwa pahla hi mhayi va one twenty six mm. na ti hlantswela pahla eh, but i so wish ku ni va na girlfriend ya ku yi ta ni hlantswela pahla kumbe ni va na sati kahle kahle ku hi tani yi ta pfuna na ku hlantswa loko ku michini cause mi ni rhandza pahla white Oldani mbala nge white lawa and then mbale nje ndanda ku matches and mbale black and mbala tanga ta white wabo